Popcorn yɛ aweredie bi a mmɔfra ne mpanin nyinaa ani gye ho. Yɛwɔ nkyene deɛ ɛna yɛwɔ asikyire nso deɛ. Wɔ soronko kwan so no, mene wo bɛkyɛ ne dɛn kwan a yɛfa so yɛ asikyire, popcorn, na nkyene deɛ.

Nneɛma a mede bɛyɛ no, mewɔ popcorn abuo ahodoɔ mmienu, baako bɛyɛ nkyene na baako ayɛ asikyire. Ɛna mewɔ asikyire nso wɔ aha. Bio no, atere no so nso, mewoo nkyene, ɛna anwo a mede bɛyɛ nso nni. Enti mede dadesɛn asi gya so, mɛhwie anwa agu mu. Anwa no, ɛyɛ a ma wo deɛ no nnɔɔso ɛsiane sɛ ɛno na ɛboa ma aburo no nyinaa tumi pae. Ɛno akyi no, mɛhwie aburoo no agu mu na mawoso no akata so kɔpem sɛ ne nyinaa ɛbɛpaapae. Hyɛ no nso sɛ nneɛma a mede yɛeɛ nyinaa ne ne dodoɔ no, mɛkunkyire ne nyinaa wɔ beaeɛ a yɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu no. Sɛ wokata so no a nwa no nyinaa ne aburo no yɛ hye a, afei wobɛte teta teta teta teta na kyerɛ sɛ ɛrepaapae kɔpem sɛ ne nyinaa bɛgyae pae no ansa na wabie so. Ɛnyɛ saa ebetutu atumi ahyew. Enti ne nyinaa apaapae awie no, afei na wahwie asikyire no agu mu, na wadum egya no nso. Na egya no mu hyeɛ no a ɛwɔ dadesɛn no mu no, ɛno na ɛbɛnane asikyire no de agu ho. Wohu sɛ me dadesɛn no emu dɔ, ɛno nti wo deɛ no ɛyɛ ayɛ no nea emu tire mu. Ɛno saa no, wobɛnya ho atumi de atere anom kɔpem sɛ asikyire no ɛbɛkɔ ne nyinaa mu. Mentumi nnum deɛ me mu no. ɛno nti na ɛma mehwirihwiri no no. Afei, mɛhwie agu adeɛ mu ama mframa afa so kakra na afei makyekyere. Afei, yɛnkɔ nkyene deɛ no so. Manhohoro dadesɛn no mu ɛsiane sɛ na mepɛ sɛ wohu biribi. Ɛno nti dadesɛn no a asikyire kakra wɔ aseɛ no, mede anwa bɛgu mu, na mahwie nkyene ne aburo no nyinaa agu mu. Wo deɛ meyɛ wie a, ɛyɛ a hwɛ deɛ aseɛ no bɛyɛ. Te sɛ deɛ meyɛ asikyire deɛ no, mɛkata so kɔpem sɛ ne nyinaa bɛpaapae awie. Fakyɛ me, mfonini no bi yera ayɛ, nanso nea meka yi, sɛ woayɛ bi da a, wubehu sɛ, sɛ woyɛ asikyire popcorn na wode asikyire no gu dadesin no mu ansa na wode aburow no aka ho ama no apaapae a, wubewie no na aseɛ ahye. Saa bere yi, mframa afa so, ɛno nti merekyekyere no nkakrankakra te sɛ nea mefa baako a yɛbɛwe ne nyinaa awie, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mframa remfa so. Me dɔfo ei, obroni sei, too much of everything is bad. Nkyene popcorn a yɛyɛ ma yɛn mmɔfra ne yɛn abusua no, ayɛ yie. Saa berɛ yi yɛhu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ asikyire deɛ, nti yɛmfa ɛno nso kakra nnanedane ani. Hwɛ, wa subscribe o, sɛ wo nsubscribe a wadaworoma. Adaka kɔkɔɔ bi na ɛwɔ aseɛ wo nsa nifa hɔ no, Fa wo nsa tim so. Ae, wowie a, adɔma no nso mia so na select all sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aberɛ biara a mede biribi ɛbɛba YouTube no, wobɛnya ɛho amanebɔ na wabɛhwɛ. Kɔsi sɛ wobɛte me nka biom no, nea mesrɛ wo ara ne sɛ ɛyɛ a hwɛ wo ho so yie ɛfiri sɛ wo, wo ho hia me. Bye bye. We, we.